E kōkō ana te manu korimako kia kita mai ko tōna kaupapa matua, a, ū tonu mai mō te pūrongo e pā ana ki te Taranaki Reo Symposium. Whakahuiatia te reo kia kore e moe me te huia. Kua mōhio tonu ko te te mea nui nei kia pai te te noho rumaki kia ako te te hirikapo o te tangata, arā, kei muri kē i te hinengaro e rere ana te reo Māori, nō reira kia pakari te reo Māori ki tērā wāhanga o te hinengaro. He whakatairanga i ngā uara i e ora ai tō tātou reo Māori. I ngana ana i te, i te kōrero Māori, engari e, kāre au te rongo ake i ngā kupu a ngā mātua, i ngā rerenga kōrero a ngā mātua, ā, ngā kīwa'a, ērā i, i rongo ai aku taringa i te, i taku oenga. Kei ngā oropaki rerekē e wānui ai tō tātou reo Māori. Ka ringi te kawe mai i te kanohi o Te Mātāwai ki ōna pito, ringi i te mea ko tātou katoa tēnei e whāia ana kia ūkaipō anō tō tātou nei reo. Ehara mai ki te kawe i ngā whāinga matua, arā ko te whakaūkaipōtanga tērā, ka tahi. Ēnei arā ana wehenga, arā ko te kōkiritanga reo, ngā momo kaupapa ko te reo te kauwaka o ērā kaupapa, te reo tuku iho, Ko te ia o te kōrero e akiaki ana i a tātou tonu o te maunga. a kia ūkaipō anō tō tātou reo ki roto anō i ngā kāinga, i ngā whānau, i ngā hapori e noho ai tēnā o tēnā o tātou. Mei kore te reo e ora i ērā o ngā wāhi, kāre au e taea te kī atu e ora ana tō tātou reo. Nō reira, ko te akiaki, kia tikina rā te reo i ngā kura, kia tikina rā te reo i ngā kōhanga, kia tōia mai rā ki roto anō i te pākau roroa, i te ware o tātou e noho āmio ana i te maunga nei. Ka pā kē mai ko te reo o te rangatahi i ēnei reanga. Ko tāku i tēnei rangi te tuku i tērā reo rangatai kia mōio mai ki te marea, ki ngā rautaki e tino aro ai e tātou o Ngāruahinerangi mō te unga rangatai mō tērā wā i me te pē i a Te Wāngai. i te reo ki a tātou anō, o waʻo i ngā kura, o waʻo i ngā wānanga ā iwi, erangi kia noʻo motu ake te reo o te rangatau ki a tātou anō. Ko te painga o te tā mai ki ngā wānanga reo, pēnei ka whai wheako tātou i ngā tāohi, mā te whakarongo ki ngā mātanga kaikōrero.
Ka taea anō tātou e rongo i ngā kōrero o Matua Ruakere, ko tāna he whakaputa i te reo ahakoa he hapa, um, whai te whakaro mehemea ka whakaputa i te reo, a ko te aha, ka rongona i te reo, a ka tae ki te wakatika. Ko ngā momo rautaki e ora ai te rā o ngā wawata ko te tukuihotanga, ana, ko te noho tahi a te whānau katoa. wānau Māori nei, nē? Kaua e whakaaro Pākehā nei ki te māmā me āna pēpē anake, engari ko ngā kuia, ko ngā mātua kēkē, ko ngā kaumātua katoa, arā, ki konā te reo e ora ai i ērā o ngā puna kōrero. Nō reira, ko te tuku ihotanga a te reo, he rautaki pai tēnā e ora ai tō tātou reo. Ka rua, ko ngā rumaki reo, kei te kōrero mō te Wāhanga ki te kāinga, he aha pea te wāhi e reo Māori anake rā i te kāinga, mai ērā momo rautaki ka ora ai te reo. Ka eke ai ko ngā wawata. Ko te tino wawata, kia mahi ngātahi ngā iwi o Taranaki mō te reo Māori. Ka rite. He, he iti rawa ngā iwi o roto Taranaki kia haere, tērā ki tana uh, rautaki, tērā ki tana rautaki. Engari, kei te pai kia whai rautaki ia iwi, engari kia mahi tahi aua rautaki, uh, kia mōhio tētahi iwi, ana he pērā nō te mahi a tētahi atu, ana ki au nei, koira te, te momo tūranga e tika ana mō te reo o Taranaki. Ko te nuinga o ngā whakaaro kei roto i te hirekapo kē. tētahi raru nei ka pōhēhē tātou mehemea ka whakaaro i konei, ka mōhio tātou ki te kōrero. Ki te kore e whakawhiti ki tō tātou hirikapo, e kore te reo Māori e noho tangata whenua i roto i a tātou. Ka eke mai ko ngā wawata nui e Māori ake nei te hunga kōrero Māori i konei i Taranaki. Aroha Broughton Pue, Te Reo o Te Uru.